Roedd o'n brofiad gwerth chweil i gynnal yr cyfarfodydd adran ar ei newydd wedd yn ystod mis Mawrth 'leni 'lly. A ddim jyst fi sy'n meddwl hynny ond dwi 'di cael adborth hynod gadarnhaol gan lot fawr o staff yn yr adran yn y cyfamser felly. Oedd o ddim jyst yn gyfle i gyfarfod efo swyddogion o fewn yr uned neu'r unedau gwahanol o fewn yr adran, oedd hefyd yn gyfle i ni drafod ac ystyried materion sy'n berthnasol i ni gyd. Mae yna gynlluniau eisoes ar y gweill i gynnal gyfres nesaf o gyfarfodydd staff, dilyn yr un fformat eto felly. Um, ond wrth gwrs mae o'n bwysig ofnadwy i ni fod yn cynnal y drafodaeth mae'n barhaus um, a rhwng cyfarfodydd, bod ni ddim jyst yn, yn ei adael o i'r cyfarfodydd i hunain i gael y cyswllt na efo gwahanol bobl mewn gwahanol unedau gwasanaeth o fewn yr adran. Dyn, dwi falch iawn bod y newyddlen staff ddiweddara yn cael ei ryddhau a'i chyhoeddi uh, heddiw yma, Ac felly, dyma yng nghyfraniad bychan i at y newyddlen yna 'lly. Fel nes i sôn yn yr cyfarfodydd staff, yym, 'da ni mewn cyfnod o newid parhaus, yym, ac ers i ni gyfarfod ym mis Mawrth, mae yna nifer fawr o newidiadau 'di digwydd yn barod yy yn yr ychydig amser sy' 'di bod ers hynny, a hynny ar sail adrannol ac ar sail y cyngor. Un o'r newidiadau fydd rhai onoch chi eisiau sy'n ymwybodol yn fo o fewn yr adran ydy'n bod ni yn sefydlu uned newydd, sef uned cefnogi busnes fel da ni'n galw hi ar hyn o bryd lli. Ac mae hwnna'n dod â nifer o wasanaethau presennol yn yr adran at ei gilydd i fod yn un uned sydd wedi integreiddio'r gwasanaethau maen nhw'n ei ddarparu. Yym, mae hwn yn parhau yr ymdrech s'da ni wedi trio i, i roed yn ei le ers dechrau'r adran, i ddod â gwasanaethau at ei gilydd, nid jyst oherwydd bod o'n edrych yn daclus ar strwythur, ond bod ni eisiau i'r uh, gwasanaethau yna weld y cyfleon yn haws o ran cydweithio efo'i gilydd a cynnig gwell gwasanaeth ar ddiwedd y dydd. Be da ni'n wneud mewn gwirionedd ydy dod â'r gwasanaethau sydd wedi bod yn canolbwyntio ar feysydd megis prosiectau, cydraddoldeb, cynllunio strategol, perfformiad um, ac adolygiadau gwasanaeth o dan un to, o dan reolaeth un rheolwr, yn ogystal â'r gefnogaeth sy'n cael ei darparu i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac hefyd i Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, ac ar ben hynny hefyd dod â rheolaeth llinell y tri uwch swyddog gweithredol um, i, i fewn i'r uned. Uh, hynny di, yr uwch swyddogion gweithredol sydd yn darparu'r gefnogaeth dydd i ddydd yna i'r prif weithredwr a'r ddau gyfarwyddwr. Mi fyddwn ni wedi penodi rheolwr ar gyfer yr uned newydd yma erbyn canol Mehefin, ac yn dilyn y penodiad yna, mi fyddai'n cylch redeg chwaneg y wybodaeth, nid yn unig ynglyn â pwy sydd wedi penodi, ond ynglyn â Yy, yn union sut fydd yr uned yma'n gweithredu yym o fis Mehefin ymlaen. O ran y cyngor, mi fydd pawb yn chi gobeithio yn sylweddoli ac yn ymwybodol bod ganddon ni gyngor newydd yn dilyn yr etholiadau fuodd na ar y pedwerydd o Fai. Ac eisoes mae'r cyngor wedi penodi uh, arweinydd newydd sef y cynghorydd Dyfrig Siencyn ac hefyd dirprwy arweinydd sef y cynghorydd Mai Rowlands. Mi fyddan ni, yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf, yn cael gwybod pwy fydd gweddill aelodau'r Cabinet, ac yn sgil hynny, yn cael gwybod pwy fydd yr Aelod Cabinet fydd yn gyfrifol am ein gwasanaethau ni. Yng nghanol yr holl newidiadau 'da ni newydd sôn amdanyn nhw, felly, mae'n bwysig ofnadwy i mi gydnabod bod 'na waith arbennig yn parhau i gael ei gyflawni o fewn yr Adran. Ac yn bwysicach byth, efallai, yr ymrwymiad i lwyddo yna sydd yn amlygu'i hun yn rheolaidd yn bob man dwi'n mynd pan dwi'n ymweld â gwahanol lefydd o fewn yr adran. Diolch yn fawr iawn i bawb am yr ymdrechion. Yn olaf, swn i'n licio rhoi un her i bawb yn yr adran. Yym, rhyw Fis yn ôl, mi ges i ar ddallt bod 'na lai na 100 o bobl o fewn y cyngor cyfa wedi trosglwyddo i ddefnyddio meddalwedd Cymraeg yn hytrach na'r Saesneg ar eu cyfrifiadur. Ac felly, rhyw fis yn ôl nes i ofyn i'r Uned Technoleg Gwybodaeth drosglwyddo i'r Gymraeg ac uh, o'n i ychydig bach yn bryderus o ran os fyswn i'n ffeindio a fyswn i'n gallu defnyddio'r cyfrifiadur ag yn y blaen felly. Ond mae di bod yn drosglwyddiad hwylus ofnadwy. Um, ac dwi 'di digymod efo'r newid yna heb fawr o drafferth o gwbl felly. Mewn grŵp rheolwyr yn gynharach yr wythnos yma mi neis i herio pob un o'n rheolwyr ni sydd ddim eisoes wedi trosglwyddo i'r meddalwedd Cymraeg i wneud hynny o fewn yr wythnosau nesaf a mi geis i ymateb Yym, chydig bach yn bryderus gan rai pobl, ond yn gadarnhaol ar y cyfan i fod yn onest. A beth swn i'n licio wneud ydy roed yr her i bob un aelod o fewn yr adran, aelod staff o fewn yr adran, i fod yn gwneud yr un peth. Mi fydd ych rheolwyr chi'n trafod hyn hefo chi yn y cyfarodydd tîm dros y mis neu ddau nesaf yma. Ond be amdani bawb ohona ni fod yn trosglwyddo o'r meddalwedd Saesneg i'r meddalwedd Cymraeg cyn diwedd yr haf? Wedi'r cwbl, da ni gyd yn yr adran yn gallu'r Gymraeg, ac os ydw i'n gallu trosglwyddo i'r meddalwedd Cymraeg, hefo cyn lleied o drafferth a dwi di brofi, dwi'n siŵr bydd pawb arall yn gallu neud o'n rhwyddach fyth. Diolch am wrando, ac fel dwi di deud yn y gorffennol, droeon, os o's na unrhyw beth da chi'n awyddus i drafod neu i dynnu'n sylw i ato fo, peidiwch a meddwl ddwywaith cyn cysylltu hefo fi.